עס קומען יעצט צוריק נאך פסח, די פסח איז ביהיינד און מען גייט אריין אין די זומער, און עס איז דא אין די לופט א געוויסע פילינג פון התחדשות, יא ווען מען ווען מען ענדיגט א יום טוב, מען פאנגט אן א נייע סיזען, בחורים פאנגען אן א נייע זמן, עס איז א זאך וואס עס פילט זיך אין די לופט אז מען האט א נייע אפערטוניטי, עפעס א נייע ענערדזשי, עפעס א געוויסע פאסיביליטי, א געוויסע מחשבה פון אפילו ביז יעצט האב איך געהאט געוויסע בלאקעדזשעס אבער איך מיין אז אזוי ווי אין ענגליש רופט מען עס א ניו יארס רעזעלושען ביי אונז אידן איז דא אסאך מאל אזא אפערטונעטי קודם ווער ס'איז אין ביזנעס און דארף אביסל מיטהאלטן מיט די גויאישע קעלענדער האט עס ניו יאר פון די גויאישע יאר און מ'קען עס להבדיל האבן נאך ראש השנה נאך פסח קען מען עס האבן נאכאמאל סאו איך וויל היינט רעדן פון דעם וויאזוי דו קענסט נעמען דיין פיינענציאלע לעבן יא דאס איז די גוט געלט שמועס וואס קענסטו טון אין דיין פיינענסעס כדי צו גיין בעזר השם צו די קומענדיגע סטעפ אין דיין לעבן וואס דו האסט שוין לאנג געוואלט גיין, צו מאכן א סטעפ וואס ס'זאל זיך נישט ענדיגן מיט אזוי ווי ס'האט זיך געענדיגט אנדערע ניו יערס רעזעלושענס נאר ס'זאל זיך באמת אנהייבן מיט עפעס כאטשיג וואס ס'קען אנגיין ווייטער אויך. און נישט נאר א נייע זמן אין די קעלענדער באט אויך א נייע זמן א נייע תקופה ביי דיר וואס ס'קען דיר העלפן און טראגן ווייטער מיטן אייבערשטנ'ס הילף. כ'גיי בעיקר פאוקעסן היינט אויף א זאך וואס איך זעה זייער שטארק לעצטנס, און כ'האב גערעדט פון עס שוין אין די פעסט, באט איך וויל רעדן פון דעם אז ס'איז דא מענטשן וואס איך זעה זיי דארפן פרנסה, זיי דארפן מער פיינענשעל פרידאם, מער פרידאם פון נישט דארפן טון וואס זיי האבן נישט ליב צו טון, מער פרידאם פון פרידאם פון האבן מער אינקאם, און איך רעד פון קלוגע מענטשן, איך רעד מענטשן וואס זיי האבן אסאך נאלעדזש, אסאך עקספיריענס, זיי האבן חכמת החיים, זיי האבן זאכן וואס זיי האבן זיך אויסגעלערנט אין זייער לעבן ביז יעצט, און זיי זיצן אויף א אינקרעדיבל אמאונט פון נאלעדזש, א גרויסע ריזיגע עקספיריענס, און די מענטשן האבן, ס'דא מענטשן פון די וואס האבן זייער ליב צו העלפן אנדערע, און זיי העלפן באמת אנדערע, נאר זיי טוען עס נישט פאר קיין ביזנעס, זיי טוען עס נישט אויף א וועג וויאזוי זיי קענען עס קעלן, זיי טוען נישט אויף א וועג וויאזוי זיי קענען העלפן נאך מער מענטשן, זיי טוען נישט אויף א וועג וויאזוי זיי קענען העלפן מער מענטשן און מיט מער און בעסערע ריזאלטס. און איך מוז דיך זאגן אז אין די היינטיגע עקאנאמי איז איינס פון די בעסטע אפערטוניטיס וואס איז דא אין די היסטערי פון יומען קיינד, פון עווער, צו קענען נעמען דיין נאלעדזש, צו קענען נעמען דיין עקספיריענס און מאכן עפעס א ריעל זאך פון עס, מאכן פון דעם א ביזנעס, מאכן פון דעם א אינקאם, מאכן פון דעם א לייף סטייל וואס דו קענסט האבן סיי די לייף סטייל וואס דו ווילסט האבן, פאר יעדן איינעם איז עס עפעס אנדערש, און אין די זעלבע צייט קען ער העלפן זייער אסאך מענטשן, און לאמיר געבן א קוק וואס איז באמת די זאך, די אנעסט אמת, די עכטע אמת, וואס ס'האלט צוריק מענטשן פון אנפאנגען אין אזא פיעלד, אין אזא ביזנעס, און איך קען דיך זאגן ס'איז פראבעבלי נישט דאס וואס דו מיינסט אז ס'איז, סאו לאמיר אריינדזשאמפן אין דעם, און איך וועל דיך געבן בעזר השם אפאר פרעקטיקל סטעפס, זאכן וואס דו קענסט ממש אנהייבן יעצט צו טון, די וואך קענסטו שוין אנהייבן צו טון, דו געט מאווינג און אנהייבן צו מצליח זיין מיט דעם. סאו ביי די ענד פון די שמועס וויל איך דו זאלסט וויסן עקזעקטלי וואס האלט דיך צוריק אויב דו ביסט אין אזא פלאץ און דו וואלסט ווען דאס געקענט טון, און זאלסט האבן א קלארע פירסט סטעפ וואס ליגט אין פראנט פון דיר וואס דו קענסט יעצט אנהייבן צו טון מיט סייעתא דשמיא, און זאלסט פילן אז דו ביסט באמת רעדי צו גיין צו די נעקסטע סטעפ מיט דעם. סאו לאמיר אריינגיין. סאו לאמיר דיך פרעגן עפעס. טראכט אריין, מענטשן אין דיין לעבן, דיינע חברים, דיינע שכנים, מענטשן אין דיין קהילה, ווי אסאך מאל זעסטו מענטשן, אסאך מענטשן, וואס זיי האבן עפעס גוטס, זיי האבן באמת עפעס צו פארקויפן, זיי האבן עפעס וואס זיי קענען אויף זייער א טיפע וועג, זיי קענען עס אויף א גוטע וועג, און אנדערע מענטשן האלטן זיי אין איין פרעגן, זאג מר. יענקל וואס האלטסטו וועגן דעם? זרח וואס האלטסטו וועגן דעם? וואס האלטסטו זאל איך טון אין די און די סיטועשן? מען פרעגט זיי, מען איז זיך שואל עצה מיט זיי, איינעם איז עס אקאונטינג, איינעם איז עס טעקנאלעדזשי, ביי איינעם איז עס חינוך, ער איז זייער גוט אין חינוך, ער ווייסט גוט וויאזוי צו אויפציען קינדער, אסאך אירע זענען זייער גוט אין ריעל עסטעיט, אפשר איז איינער זייער גוט אין א געוויסע מינע ביזנעס, אין א בעיקערי ביזנעס, אין א העלט ביזנעס, אין ביזנעס סטרעטעדזשי, וויאזוי מען דיעלט אין א דיפיקולט פעמילי סיטועשן, ליגעל זאכן וויאזוי צו דיעלן, וואטעווער ס'איז, איז דא מענטשן ארום דיר וואס זיצן אויף די נאלעדזש, וואס די נאלעדזש איז פאר אנדערע מענטשן גאלד מיינס, ממש גאלד מיינס, און הער איז די טענג, איך האב געהאט גוטע קאנווערסעישאנס מיט אזעלכע מיני מענטשן לעצטנס, מענטשן וואס האבן יארן עקספיריענס, מענטשן וואס זענען דורך געגאנגען זאכן און זענען ארויס געקומען פון דעם מיט זייער אסאך חכמה און זייער אסאך באמת באמת נאלעדזש וואס ס'קען העלפן פאר זייער אסאך מענטשן. און כמעט יעדער איינער פון זיי זאגט די זעלבע זאך, איך לויף צו העלפן מענטשן, איך ווייס אבער נישט וויאזוי איך קען עס מאכן פאר עפעס א סקעילעבל זאך, מאכן עפעס וואס איך זאל קענען פון דעם באמת מאכן א אקיופעישאן, א ביזנעס, וכדומה. פון דעם וויל איך אביסל רעדן ווייל באמת די וועלט איז היינט אזוי סאך געטשעינדזשט, איך האב פונקט גערעדט צו איינעם אז אין די גוי'אישע וועלט איז עס שוין סאך מער דא ווי ס'איז דא אין די אידישע וועלט, די עקאנעמי איז געטשעינדזשט, די בעריערס, ס'הייסט די געיטס אדורכצוגיין אזא זאך, צו קענען מאכן א אינקאם פון נאלידזש, מאכן א געהעריגע ביזנעס פון עס, איז קיינמאל נישט געווען אזא גרינגע בעריער טו ענטרי, אזא לאו געיט, אזא גרינגע וועג אריינצוגיין צו דעם, אין יומען היסטערי איז דאס קיינמאל נישט געווען, אונז לעבן אין א וועלט ווען איינער קען ריקארדן א ווידיאו פון זיין קיטשען, יא גייט אין קאך ער צינדט אן א ווידיאו און ער ריקארדט עס, און ער שעירט עס מיט איינער וואס איז יוזפול, און ער בילדט א אודיענס פון טויזענטער מענטשן וואס זוכן די אינפארמעישן, וואס זוכן צו פאלאוען און זוכן עקזעקטלי וואס דו האסט צו פארקויפן, איינעם איז עס קאוטשינג, קאנסולטינג, אנליין קורסעס, א וואטסעפפ גרופ, א אנליין קאמיוניטי, א וועכנטליכע שיעור, א קליינע ווארקשאפ וואס מען נעמט צאם מענטשן צוזאמען און מען רעדט פון עס, ס'איז דא היינט וועגן וויאזוי פשוט'ע מענטשן, רעגולער פיפל, מענטשן פלעין אזוי ווי דיר, אן קיין שום סאפיסטיקעיטעד גארנישט, קענען ביזנעס, נישט קענען, בויען אויף ביזנעסעס עז ווי ספיעק, אין די עקאנעמי, אין די שווערע עקאנעמי וואס מענטשן קאמפלעינען, בויען אזעלכע מינע מענטשן אויף ביזנעסעס. וואס טוען זיי? איין זאך, זיי שעירן וואס זיי ווייסן פאר אנדערע. מענטשן זענען גרייט צו באצאלן איינער זאל זיי גיידן, איינער זאל זיי געבן די מהלך פאר א געוויסע זאך. מענטשן זענען גרייט צו באצאלן פאר קלעריטי, איינער קען זיי קלאר מאכן אין געוויסע זאכן, זיי זענען גרייט צו באצאלן פאר איינער וואס איז שוין געווען דארט ווי דו ווילסט אנקומען, און דו קענסט זיין די מענטש וואס דו קענסט אים ווייזן וואו ער קען אנקומען. סאו די שאלה איז, וואס סטאפט מענטשן פון טון אזא זאך? די ערשטע זאך, די בעריער נאמבער וואן לאמיר עס אנרופן, די ערשטע זאך וואס עס סטאפט מענטשן פון דעם איז די קאמפארט זאון, די ערשטע זאך וואס מענטשן מוטשענען זיך באמת, און איך גיי עס זאגן דזשענטלי, אזוי מיט רחמנות, אבער איך וויל דו זאלסט וויסן זייער זייער קלאר, צו זיין סעיף אין א פלאץ ווי דו ביסט יעצט איז עקטשולי די גרעסטע ריסקי זאך וואס דו קענסט טון אין די היינטיגע עקאנאמי, ווייל די וועלט מופט זייער שנעל, טעקנאלעדזשי מופט, די וועג וויאזוי מענטשן ארבעטן, די וועג וויאזוי מענטשן פארדינען געלט, די וועג וויאזוי מענטשן בויען ביזנעסעס איין טוישט זיך היינט זייער זייער שנעל און ס'איז קיינמאל נישט געווען אין די היסטערי אז זאכן האבן זיך אזוי שנעל געטוישט און מענטשן וואס זיי גייען מצליח זיין אויף א גרויסע פארנעם מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין אזא ענווייראמענט זענען נישט די מענטשן וואס זיצן און זאגן איך וויל זיין סעיף מיט א זאך וואס איז פאמיליער א זאך וואס איך בין צוגעוואוינט דאס טו איך פאר די לעצטע צוואַנציק יאר איך וויל דאס ווייטער טון דאס זענען די מענטשן וואס זיי גייען נישט מצליח זיין בדרך הטבע. די מענטשן וואס זענען גרייט ארויסצוגיין און אריינגיין אין א נייע זאך צו אדאפטן מיט די עקאנאמי, דאס זענען די מענטשן וואס גייען מצליח זיין. יעצט איך גיי דיר נישט זאגן גיי wow גיי בלאו אפ יור לייף, איך גיי דיר דאס נישט זאגן, איך גיי דיר נישט זאגן קוויט דיין ארבעט מארגן, איך גיי דיר דאס נישט זאגן, וואס איך וויל דיר יא זאגן איז, עפן אביסל די טיר, טעסט אויס א נייע זאך, ווייל בלייבן עקזעקטלי ווי דו ביסט יעצט, טוט עקזעקטלי די אפאזיט וואס דו ווילסט ס'זאל טון. צו טון עקזעקטלי וואס דו האסט אייביג געטון און עקספעקטינג אנדערע ריזאלטס איז נישט וואס ס'ארבעט אין די היינטיגע עקאנאמי און דאס איז נישט סעיף. ס'איז פשוט יעצט קאמפארטעבל. ס'איז אפילו נישט קאמפארטעבל אין די לאנג ראן. יעצט איז עס קאמפארטעבל. די קאמפארט זאון, דיין באקוועמע פלאץ ווי דו ביסט, פילט זיך סעיף. אבער ס'האט א סילינג, יא, און די פלאץ וואו דו ביסט איז דא א דאך, און ווען דו קומסט אן צו יענע סילינג איז עס בכלל נישט סעיף, און אויב דו הערסט אויס די שמועס מיין איך אז א חלק פון דיר ווייסט שוין אז דו ביסט קעיפעבל פון סאך מער. בעריער נאמבער טו, וואס איז די צווייטע געיט אריינצוגיין צו די מין ביזנעס? א מענטש טראכט ווער בין איך צו טיטשן א צווייטן? און דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש אימפאסטער סינדראם, ס'קוקט אויס אזוי ווער בין איך וואס ווייס איך דען? וואס קען איך טיטשן? פאר וועם קען איך טיטשן? ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען סאך בעסער ווי מיר, אדער איך בין נישט קיין עקספערט, איך האב נישט קיין דעגרי, איך האב נישט קיין קרעדענשעלס. און איך וויל אדרעסן דאס ווייל איך מיין אז דעיע בעליוו קאוסט פאר מענטשן זייער אסאך געלט, ווייל באמת דו דארפסט נישט זיין די גרעסטע לידינג עקספערט אין די וועלט כדי צו העלפן א צווייטן, דו דארפסט פשוט זיין אפאר סטעפס עהעד פון די מענטש פון וועם דו העלפסט, אויב דו האסט אויסגעפיגערט א זאך און א צווייטער סטראגלט נאך מיט עס, דאס איז די וועליו וואס דו קענסט געבן, דו קענסט אים העלפן אנקומען אפאר סטעפס עהעד, דאס איז דיין עקספערטיז, אין דיינע אויגן, נישט אין דיין, דיינע אויגן קענסטו מיינען אז דו ווייסט נישט, אבער אין זיינע אויגן, פאר וועם דו העלפסט ביסטו די עקספערט. טראכט פון עס אויף אזא וועג, מאוסט אפעקטיוו טיטשער איז נישט אייביג דער פראפעסאר וואס האט פֿערציק יאר עקספיריענס. ס'איז אסאך מאל קען עס זיין דער מענטש וואס האט עס אויסגעפיגערט אין די לעצטע זעקס חדשים און פערטיג, און ער געדענקט נאך וואס ער האט געסטראגלט פאר ער האט עס אויסגעפיגערט, ער געדענקט נאך וואס גייט דער מענטש וואס האט עס נאכנישט אויסגעפיגערט דורכגיין, ער געדענקט נאך וואס ס'מיינט זיין פארלוירן כדי ווען מ'קען דאס נישט אויספיגערן. דאס איז א זאך וואס דו קענסט רילעיטן צו דעם צווייטן, וואס דער מיט די פֿערציק יאר עקספיריענס קען נישט רילעיטן, און ס'קען זיין דאס איז דיין עסעט אז דו ביסט נישט פֿערציק יאר עקספיריענסד, נאר דו ביסט נאנטער צו דעם מענטש וועם דו גייסט, סאו דאס קען זיין די וויקנעס וואס דו האסט קען זיין דיין עסעט, און די שטארקייט וואס דער גרויסער פראפעסאר פון פֿערציק יאר האט, דאס קען עקטשעלי זיין זיין וויקנעס, סאו סטאפ צו זאגן אז איך דארף ווארטן ביז איך ווייס אלעס, איך דארף ווארטן ביז איך פיל רעדי, איך דארף ווארטן ביז איך בין א גרויסע עקספערט, ביסט גענוג רעדי אין רוב פון די זאכן וואס דו ביסט באמת דארטן וואס דו ווילסט טיטשן א צווייטן, די מענטש וואס ער דארף דיך, דארף דיך נישט וועגן פערפעקשן, ער דארף וועגן ער וויל האבן דיין אנעסט עקספיריענס. אויף בעריער נאמבער טרי, וואס איז די דריטע זאך וואס ס'מאכט מענטשן זאלן נישט נעמען קיין אדווענטעדזש, זיי וועלן נישט נעמען קיין עקשאן אריינצוגיין אין אזא זאך אדער אין אנדערע זאכן וואס זיי ווילן אנקומען, מען ווארט פאר די ריכטיגע צייט, סאו עס איז א זאך וואס האלט זייער אסאך מענטשן סטאק, יא נאך יום טוב, ביי די וועי יעצט איז נאך יום טוב, באט ס'איז דא שוין דא יעצט מענטשן וואס זיי ווילן אזוי שטארק עפעס אקאמפלישן און זיי ווייסן שוין אז נאך סוכות דעמאלטס גיי איך קענען, לאמיך ווארטן אויף די ריכטיגע צייט, מיינע קינדער וועלן זיין עלטער, כ'וועל האבן מער צייט, זאכן וועלן זיך אביסל בארואיגן נאך די זומער, נאך די ימים טובים, נאך די דאס, נאך די יענץ, סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, די רייט מאמענט איז רייט נאו, נישט ווייל יעצט איז די פערפעקט קאנדישאן, ניין, אבער ווייל די רייט מאמענט איז אייביג ווען דו דעסיידסט אז דו ווילסט עס טון. אונז האלט מיר יעצט, אונז שמועס מיר יעצט, אפאר טעג נאך פסח, זמן חריתני, די יום טוב פון איבערלאזן די זאך וואס דו ביסט געווען אזוי קאמפארטעבל, די זכרון יצא א דגל פון מצרים איבערלאזן, און אנהייבן צו גיין צו א בעסערע פלאץ, אנהייבן צו גיין צו א זמן חריתני, אנהייבן צו גיין צו א גאולה, זאלסט ווערן אביסל משוחרר פון די לחץ וואס די לעבן געבט דיר, ס'איז נישטא קיין בעסערע צייט ווען דו זאלסט עס טון ווי יעצט. און איך קען דיר איין זאך זאגן, אזוי איז מיין פילינג עטליעסט, קענסט עגריען, דו קענסט דיסעגריען, נאטינג פערסענאל, באט מיט באדעם ליין ווען איינער גייט נישט ווייטער אנצוקומען צו זיינע גאולס איז עס א חיסרון אין אמונה, מען דארף האבן אסאך סייעתא דשמיא אנצוקומען צו דעם, און א מענטש וואס איז גלייבט באמת אין דער אייבערשטער קען אים העלפן, דער אייבערשטער וועט אים העלפן, דער אייבערשטער וויל אים העלפן, איז א זאך וואס דו קלעבסט זיך צו מיט'ן אייבערשטן און דו ווייסט אז דו גייסט אויף די ריכטיגע צד, סייעתא דשמיא איז א זאך וואס מען מוז אייביג האבן, האועווער מאוסט אוו די טיים קומט די סייעתא דשמיא צו דעם מענטש וואס ער פאנגט אן צו מופן, ס'קומט צו דעם מענטש וואס פאנגט אן צו נעמען עקשאנס און נעמט סטעפס אין די רייט דירעקשאנס, און רוב מאל וועט עס נישט קומען צו דעם מענטש וואס זיצט און ווארט, לאמיך זען ווען זאכן וועלן אליין אריינפאלן אין פלאץ. יא, טראכט אריין קרית ים סוף נחשון בן עמינדב האט אויך געדארפט אריינטאנצן אין וואסער כדי די וואסער זאל זיך שפאלטן, ער איז אריינגעגאנגען, ער האט גענומען די ערשטע סטעפ, און דעמאלטס איז געשען די נס און דער אייבערשטער האט אים געהאלפן אז ס'איז געשפאלטן געווארן די וואסער. און די זעלבע זאך ביי דיר, דארפסט טון די השתדלות וואס דו דארפסט טון, צוזאמען מיט די בטחון, צוזאמען מיט די אמונה, אבער דו טוסט דיין פארט, דו נעמסט די סטעפ, דו לייגסט אריין די עפערט, יו שאו אפ, און נאכדעם ווייסטו אז די רבונו של עולם וועט דיך העלפן אז דו זאלסט קענען טון די איבריגע. סאו נאכאמאל, יעצט איז די בעסטע צייט פאר דעם, א סימן פון הימל, הער עס דער שיר, אז ס'איז א צייט צו גיין מאוון פארווארד, נעם די נעקסטע סטעפ, און די רבונו של עולם וועט דיך העלפן אז דיין קריאת ים סוף וועט אויך געשען. סאו אונז האמיר דערווייל גערעדט פון די אפערטוניטי, אונז האמער גערעדט וואס האלט דיך צוריק, סאו יעצט לאמיר אונז עס טרייען צו מאכן אביסל ריעל, לאמיר רעדן פון דריי זאכן וואס דו קענסט טון די וואך, נישט איין טאג אבער די וואך קענסטו דאס טון אנצופאנגען אויב דיר ציט אזא זאך, נאמבער וואן, סטעפ נאמבער וואן, איידענטיפיי די זאך וואס דו פילסט אז ס'רעדט צו דיר. שרייב אפ למשל איין זאך וואס מענטשן האלטן דיך אין איין פרעגן, זאג מיר וואלסט מיר געקענט העלפן מיט די זאך, איין זאך, שרייב עס אפ, נישט א ליסט פון זאכן, אסאך מאל דו גייסט צו א ליסט פון זאכן פאנגסטו אן צו עוסק צו סא, איין זאך וואס דו זעסט מענטשן קומען צו דיר און בעטן דיך העלפ, וואס איז די איין זאך וואס דו קענסט עקספלעינען פאר מענטשן און מענטשן זעען wow ער האט מיך גוט עקספלעינט מען קומט צו דיר נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, דאס איז א גוטע סטארטינג פוינט פאר דיר, דאס איז א זאך וואס די וועלט ווייסט אז דו קענסט און זיי בעטן דיך אז דו זאלסט זיי העלפן מיט די זאך. סטעפ נאמבער טו, טראכט אריין פון איין מענטש אין דיין לעבן וואס וואלט ווען געבענעפיט פון אזא זאך וואס דו ווייסט. ריטש ארויס צו אים, רעד צו אים און העלף אים מיט עס. אפער אים א קאנווערסעישן וואס ס'וועט דיך ס'וועט אים נישט קאסטן גארנישט. פארקויף אים נישט גארנישט, פיטש נישט גארנישט, דזשאסט אים צו העלפן. דאס איז א פרעקטיס אזוי ווי דו קענסט א פרעקטיס ראן, דו קענסט זען, קענסט עס טעסטן צו דאס איז א זאך וואס מענטשן זעען וועליו, אין דעם, ס'וועט דיך ווייזן אז דו האסט א זאך, עפעס ריל וואס דו קענסט אויפפירן, און ס'וועט דיך געבן קאנפידענס דיך צו נעמען בעזר השם צו די נעקסטע סטעפ. סטעפ טרי, טראכט אריין א פארמעט וואס דו קענסט אויף דעם נעמען איין עכטע עקשאן. דיסייד וויאזוי וואלסטו געוואלט שעירן דיין נאלידזש, וואן אן וואן מיט מענטשן, א קליינע ווארקשאפ פון א גרופ פון מענטשן, א וואטסעפפ גרופ אדער אזא מין זאך, א קורצע ווידיאו, א באשרייבונג, וואטעווער ס'איז, וואטעווער דו פילסט אז דאס איז די מערסטע נאטירליך צו דיין וועג פון קאמיוניקעיטן, דאס דארף זיין דיין פארמעט. טריי דאס צו טון די וואך נאך. נעם איין קליינע עקשאן וואס דו קענסט טון טאוארדס די זאך וואס דו ווילסט אקאמפלישן. בוק א קאל מיט איינעם, רעקארד אזאך, שרייב עפעס, פאוסט עפעס, איין עקשאן אפילו ס'איז א קליינע איטס אלל וואס די דארפסט האבן כדי צו גיין צו די נעקסטע סטעפ בעזר השם. און כ'וועל דיר זאגן נאך מער אז קלעריטי גייט קומען פון די עקשאן וואס די גייסט נעמען, גייסט נעמען געוויסע עקשאן צו די זאך, גייסט עס אנהייבן צו טון, גייסט זען די ריספאנס, גייסט זען וויאזוי מענטשן ריספאנדן צו דעם וואס די טוסט, דאס גייט דיך געבן די חיזוק אז די קענסט און די דארפסט דאס טון און דאס איז א זאך וואס די קענסט פראוויידן אסאך וועליו פאר מענטשן, דארפסט אבער נעמען איין סטעפ, אז דו נעמסט די איין סטעפ וועט דיך עס העלפן אז דו זאלסט קענען שפעטער נעמען די אנדערע סטעפס וואס איז מער טאוארדס די גאול וואס דו ווילסט אנקומען. סאו, מען האלט יעצט נאך פסח, אונז האמיר גערעדט די זומער איז אנגעקומען, און איך זעה בחוש אויף מענטשן זיי האבן אזוי סאך טעלענט און אזוי סאך נאלידזש צו קענען נעמען זייער נאלידזש און העלפן א צווייטן אנקומען ווי זיי ווילן אנקומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און אזוי ווי איך האב געזאגט מען האלט יעצט אין א תקופה אין א עקאנעמי וואס איז די מערסטע רייף צו טון אזעלכע זאכן. די עקאנעמי היינט צוטאגס געט ריווארדס, געט שכר, געט אינקאם פאר מענטשן וואס האבן נאלעדזש. די וועלט היינט ריווארדט מענטשן וואס קומען און שעירן זייער נאלעדזש און גיידן אנדערע מענטשן. און דער מענטש וואס איז דאס גרייט צו טון, ארויסצוגיין פון די קאמפארט זאון, זיך ארויסצופושן און לאזן זיין וואויס הערן און זאגן, יא, דאס קען איך און דאס העל איך אויס לערנען א צווייטן צו טון, און וויל טון אזעלכע סטעפס, וויזיבל סטעפס, זאכן וואס מענטשן קענען פון דעם בענעפיטן, און פארשטייט זיך מיט אסאך אמונה און בטחון און סייעתא דשמיא, אזא מענטש קען בעזר השם דארטן אנקומען. סאו אויב דו האסט עפעס צו אפערן, איז דא מענטשן וואס זיי ווילן זייער שטארק הערן פון דעם, און זיי ווארטן עקזעקטלי פאר גיידענס וואס דו ווייסט און דו קענסט אים העלפן, און זיי זענען הונגעריג סאו לאז זיי נישט ווארטן צו לאנג. שרייב אפ די איין זאך, די איין מענטש וועם דו קענסט העלפן, און נעם איין סטעפ טאווארדס דעם, און דעטס איט פאר יעצט, און נאכדעם וועסטו גיין ווייטער צוביסלעך. סאו אויב די אישי וואס אונז האבן היינט גערעדט רעדט צו דיר, פליז שעיר עס מיט אנדערע מענטשן אויך, וואס דו האלטסט אז זיי דארפן הערן אזעלכע אינפארמעישן יעצט. ס'איז די גרעסטע חסד וואס דו קענסט טון צו א צווייטן און איהם העלפן ער זאל קענען בעזר השם מאכן א שיינע פרנסה פון די זאכן וואס ער ווייסט, איך ווינטש ענק אלע א פרייליכע און פראדאקטיוו און געזונטן זומער סיזען מיט אסאך סייעתא דשמיא, די זומער זאל זיין די זומער וואס די קומסט באמת אן צו דיינע גאולס מיטן אייבערשטנ'ס הילף.